Ҫӗр улми туса илекенсем вун виҫҫӗмӗш хут Шупашкара пухӑнчӗҫ. Ҫӗршыври ҫирӗм пилӗк регионтан тата Беларуҫ Республикинчен ҫитрӗҫ вӗсем. Паян курава хутшӑнакансем валли ҫавра сӗтел иртет. Унта ҫӗр улмие туса илмелли технологисем экспорт пирки сӑмах пырӗ. Иккӗмӗш ҫӑкӑрах алланӑ ӗҫ-пуҫпа тӗплӗнрех сюжетра паллаштаратпӑр. Ҫӗр ӗҫченӗсем ҫак уява кӑҫал нихҫанхинчен ытла кӗтнӗ. Коронавируса пула вӗсем ҫулталӑка яхӑн ҫакнашкал куравсене тухса ҫӳреймен. Ҫавӑнпа пӗрле пухӑнма май килни тем пекех паха. Хальхинче сакӑр вунӑ ытла компани хӑйсен ӗҫӗпе паллаштарма кӑмӑл тунӑ. Пирӗн сорт участокра Кашни ҫул ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ сортсене тӗрӗслесе тӑратпӑр. Пире селекционерсем ярса параҫҫӗ. Эпир ҫавсене пирӗн районта, пирӗн республикӑра мӗнле ҫитӗннине тӗрӗслетпӗр. Пур сорт та пӗр пек ҫитӗнмест. Хӗш-пӗр сортсем лайӑх параҫҫӗ тухӑҫне, тепӗр сортсем япӑхрах параҫҫӗ. Вӗсене вара эпир пӑрахӑҫлатпӑр. Ҫӗрулмин ҫӗнӗ сорчӗсем иккӗмӗш ҫӑкӑра ҫитӗнтермелли технологисем ҫинчен кашни кӑсӑкланакана тӗплӗн ӑнлантарса параҫҫӗ специалистсем. Сӑмах май, кун пирки ӑслӑлӑхпа практика конференцийӗнче те сӑмах пычӗ. Халь кӑна конференцинче каларӗҫ, ҫӗрулми пек нумай тирлекен, тирпе тирлекен ӳсентӑран ҫуккӑ тесе. Питӗ нумай чирсемпе чирлет вӑл. Ҫак вирус чирӗсене вӗсене тӗрлӗ хими препарачӗсемпе, биологи препарачӗсемпе пӗтерме ҫук. Вӗсене пӗтерме ятарлӑ мел тупнӑ. майӗпе. Пробиркӑран ӳстернӗ ҫӗр улми вӑрлӑхне ыйтакансем йышланса пыраҫҫӗ, теҫҫӗ Раҫҫей ял хуҫалӑх центрӗн специалисчӗсем. Сӑмах май, куравра темӗнсӗрлене туянма пулать. Вӑрлӑха ҫӗнетес тӗллевпе ҫынсем республикӑри тӗрлӗ районпа хуларан ҫитнӗ Шупашкара. Вӑтӑрани сорт шырарӑмӑр эпир. Вӑтӑрани сорт коломба кӑна юлнӑ терӗҫ-кӑн та эп килӗшнине интернетра пӑхрӑмӑр та ҫак сортне илтӗмӗр ӗнтӗ. Нумай-нумай ҫул килет пӗр уже. Миҫе ҫул пырать вӑл ҫав ҫулах? Интересленетпӗр питӗ ҫӗнӗ сортсемпе. Пахчара та нумай лартатпӑр. Раннисенчен те скарлет ыйтаҫҫӗ ытларах, импал ыйтаҫҫӗ. Ирхи сортпа та ӗҫлеппӗр. Невскине пӑрахсаман. Невский сорта пин лайӑх каять. Вӑрлӑхпа республика ҫыннисене ултӑ хуҫалӑх тивӗҫтерет. Килӗшекеннине паян та тупма май пур. Йӑлана кӗнӗ тӑрӑх куравра ҫӗрулмирен хатӗрленӗ апат-ҫимӗҫе те астивсе пӑхма пулать. Мӗн кӑна ҫук кунта! Пугель, пӳремеч, шӑрттан, тултармӑш, пӗтӗмпе виҫ ҫӗр утмӑл ытла тӗрлӗ апат хатӗрленӗ. Ҫавӑн пекех ӑсталӑх сехечӗ те иртет. Иван Мешко повар пухӑннисене ҫӗрулмирен виҫӗ тӗрлӗ апат хатӗрлеме вӗрентрӗ. Пӗрисем тӗпелте ӑшталаннӑ вӑхӑтра, теприсем иккӗмӗш ҫӑкӑра хаалланӑ ачасен ӳкерчӗкӗсемпе паллашма пултарчӗҫ. Конкурс ҫӗнтерӳҫисене паян чыслӗҫ. Ҫӗрулми туса илекенсен ӗҫне республика Пуҫлӑхӗ те пахаларӗ. Ма аван тесе ят патӑр? Сан пек мана аван ят килӗшӗ те ҫавӑнпа аван ят патӑм. Уроженец мӗнле пулать? Уроженец кӑҫал икҫӑраллӑ, икҫӑраллӑ пулчӗ. Атак эпир малтанрах илнӗ каччӑра лартарӑм. Ҫакнашкал курава Чӑваш Енре ирттерни пирӗншӗн пысӑк чыс. Ҫав вӑхӑтрах вӑл чӗрӗсченӗсене аталанма ҫул уҫакан лапам, терӗ Олег Николаев. Сӑмах май, регионта ҫывӑх вӑхӑтра ҫӗр улми тирпейлессине те йӗркелесе ярасшӑн. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Екатерина Фомина, Елена Дмитриева, Виктор Степанов, Михаил Солин.